Abed mere kany ki lok lobo mogo an akeco awaco i kom en gin ma dano weng gako wacone icito i tiktok, icito i yutub, icito kwene, icito i Instagram dano weng buk moni kono buk moni an awaco i kom cobbe kwene. Akeco, En bukke ki wa i mit kono ngo nyo ber tutwal-li? An bene amito kwanone. Eh? An muka akwan bukke wek anen kong ka gino mo tye ma dok kono ni aa bukki dong pwonyo jami weng wa i kwo. An abikwano kong bukke-o kono en Atomic Habits-gi, kono en Rich Dad Poor Dad-gi, kono Psychology of Money-gi, eh, bukke enoni Kono ma anga ocoyo kono ki kwene a wek ku an abikwano gin-ni akwanyo bukke akwano wek kong dong an anen mo co pe kwena awaci co pe kwena ci buk weny kare ma dano waco ni ber nyo ngone gino mo paka nongo tye iye ci ineno ni gino mo gino mo paka tye i bukke eh buk kare myero akwana ci aweko kong wek kong bene awac jo okene mogo nongo bene in itye kunu imito kwano buk onyo iwinyo romo bedo pe imito nyo iwinyo pien buk ki nga gini kwanne mito discipline mito kom discipline kikome pe mito dok ni kono ni itemo atema ka dong imako tammi ni ibikwano buk moni tung ikwany ikwano Ci an abitemo gino mo keken ma dano boro tutwal-li wek kong angan nen kong, mogo dong kiboro pi tyen lok mo ci ojone buk moni ma wunyo dano weng borone ci ikwan tem kong. Tem kwano ne woko onyo video moni ma dano weng waco ni kono ngo kono ngo ni neno onyo audio moni ma dano weng waco ni kono ngo ni cok gin bene cit iwiny wer moni ma dano weng waco ni miti kono imaro nyo pe imaro cit kono inen cit item ci tem jami ni weng pud myero ibed calo

Omyero ibed nwango twal i kwo ci an abigweno gini woko acel acel kong amito ka atem kong en buk ma dano weng waco en video ma dano weng oneno en mutoka ma dano weng yito ni ko bac moni awinyo awinyo bac dong onyo gin mogo dong tye mabeco dada cit iyit kong ya ko dong icito kweri dong kong pe paka cene mo tye matitidi kong icit iyite I gik ka mo ma cene-ni romo jo i dugu, nongo bene ibilo coppe kwene. Distrik moni ma kibaro tutwal-li kono leng ca en, dano weng tye ka boro gulu. Ka peya i ogulu, itye i kalongo, itye i patongo, itye i amuru, cit tok ogulu, cit i dye citi-ni kong mono ma dano weng boro ni cit inen. Ka dano weng tye ka boro kabedo moni-ni. Cit kono item tye ka bedo keken kadi wa wi lobo angeo ni mere mito bajet i kome ento ka dano wa bot ki wa i Rwanda leng tutwal wa bi cito kunu cito oneno en lenge ni anga pe mito kong dano weng myero onge gini so ati mere kanya wa ni tem gino mo aye tem tem ka kero iromo tem. Raa pi kongo keken, raa pi taa keken, raa pi caga, raa pi pini pe raa gin weng raa gire ento ka inyal bene nyal iye kenyo ci inyam caga kong wa macindi macison fol cit item kunu onyo am me ajumena tye ni pe iwek gin mo ma dano weng baro kore ni mito twal ber twal kor ngo ni kulim iting yen timo. Cit itim. Kwano buk gek pe gin ma yot ba ma weko an dong kong myero atim gin matek kong gin ma an pe atimoni ki wai buk ber tutwal kong ngoni akwano ee wek ka dong akwano icako nenone ki kunu ma gukonya ma bene atamo ni gukonya ada atamo ni bene gukonya ni. Ka dong weny boro gin moni twero ci ineno i komi winyo lok awinya ni nini tek teko mo pien ni anget man boro gin moni luko ki nongo kit ma en oneno kwede people just people do things according to their own perspective ka ngat mo oneno gin moni ber en ober ki bote cere itim i komi cere itim i komi jami mukene tem atema pe iwek ngat mo obed limiting in. Cito ka mo keken i Uganda ni dong icano ki ka mo keken ma itye iye calo miya acel romo weko icito ka mo idwogo gangu ka imedo gire ki ka inyalo raa aryo ka icito wai kar acita nen pol pol dong inyalo ki raa aryo ci imedo dok bango raa mukene i kome ci nongo imito bajet madit ento ka meno ni wot awota ni iromo a icito kunu iya ki bac me otyeno dye wor ni weng nongo itye ka wot odiki bangwu raa. camo dek mogo ki jami mogo ma bene mit ci idwogo pii ka leb mo manok pe dok icamo transport idwogo nongo ineno jami madit loyo weng ma icano aye nen, nen tim jami weng ma timme pe iwiny jamini awinya ki bot jirani co pe kony co tyen lok madit loyo weng aye ni tem gin mo keken ma temme.

Onyo ka jwi jwi jwi gako amida amida kong ibin kit gu eh igako ipa ico cet gulu ka iciti ka icit gulu eh igak kunu mine kulu ki kwen cit idi centa moni madit dit kong ma loyo omiggu ni pe ni nongo ni kabedo ma ibedo iye ni tidi ento kong icit item mege moni me ka dano ni kong ma dano weng baro ki nga gini cet lira cet gulu ibin kit gum cet kotido cet

Sope ape wan kani i cari watye ki yung kono kono ajumani myero wange kabedo ni wa weng mumot ka wabitimo myero watimo kacel myero wayubo gin mo watimo kacel kong wacuto ngeyo piny kong mono ci wubil en dek moni ma yung tung kalang gala kuca ni rec mogo ma gitwoyo ki nga gini kong wacit wabil gi kong bed i ning bed i ning en rec-cu bed i ning Papara dok tye ki rec moni ma tye i amola daa kwica ni papara dok tye en peko mere tye ni peya wa oo ento wa bi oo co pe kwene jami ne weng myero ki tem atema ati neno ne co an mere aniange dano madwong waco buk moni ci aweko atem gi acako mega ki buk ko wot ki nga gini wa bi woto ento caa ni kong Amyero kong ka video moni peya aneno omyero aneno tutwalle ka review dwong iye ka dano weng waco ni ber nyo ber nyo bed ining wacito wanenu wer moni ka dano weng boro ni wer ni mit wawinyo koni omito nyo pe miti ni ma onongo omigi ento dong iwinyo iniang message moni matye iye ni in pe iromo pe iromo timo jami weng ma dano waco ci itim nyo nyo pe dano waco itim dano boro pe romo timo jami weng ma dano boro ci pe inongo gino mo ki iye paka wang inongo gino mo ki iye keri ni ngo wang inongo gino mo ki iye pe lare pe lare itemo cayi gini ka manaka pe imato cayi pii mato matwako ka pe imato cai kopi gi tem moko tem tem tem tem an tina wai atem tea bag ko ma yam gire wa wiro majan ma kitoko atoka ni calo wai kara atem tea bag ko en gire dano timo ni myero an bene atim Ineno? Temo mit bene ni weng kare anyware anywara ku dong bene pud dong kong abuniang wiya o no but the goal is just try hmm? pe myero obed gin ma wele tek tem dek moni ka iwinyo ni mit ka moni cit ka ibil nongo mit ka bene pe nongo mit nongo ibilo hmm? ka iwinyo ni

Yeya moni ma gingologi kono ngo ki pii moni me cito tung kwede-ni myero wan bene wabed iye? Ee, kalangala kuca myero waciti. Ka bale ki wa i nge cutwal-li kara cit ibili, bil ikomi. Iwinyo gin awinya pi tyen lok ango? Ee, jamini weng wabitimo dok omyero gitim pien ka pe itimo ba, wii pe dongo. Wiwa ni wan myero myero myero dong an acako ayer ki tea bag wiya dong odongo ma man abino mite dong be myero amede ki timone ati nene ci wabimede ki bilo jami-ni kacel wan ba nen munu i vidio manyen weka atyek kong kong tea bag-gi ati neno ne level tingo kobo majana toka to tea bag